Үтүө киһинэн Сахабыт сирин олохтоохторо Макс Здорово. Привет.
Эн кырдьык тамадаҕын да?
Тамадабыт. Тамада буолбатах өссө ыытааччы туох уратылааҕый дьон өйдөөбөт диэ аны баһаарыттан
уратылаах диэн уопсайынан туох уопсайын ыытааччылар арахсар буоллахпыт диэбит да бастакытынан официальнай тэрээһиннэри ыытар дикторскай куолас онтон академическай концертарга ордук бассар ыытааччылар бааллар Онтон дьэ шоуга дьону көрөөччүнү кытта хамсатан, кэпсэтэн ыытар дьоннор бааллар уонна өссө биир холобура тамада бырааһынньыгы тэрийэр дьон олоҕун укулаатын оҥорор онно кыһаллар бу быһаччы бырааһынньыкка холобура кэнсиэркэ олороҥҥун эн көрөөччүнү көрөҕүн буллаа дии тураҥҥын онто бырааһынньыкка эн олох быһаччы кыттыһаҕын хас сүүс киһини сүүрбэ киһини

музыкальнай оскуола иһин театральный класс баар. Бес сыллаах. Бес сыл үөрэнэн. Онтон диплом ылаҕын. Ол курдук бес сылы быһа мигин Елизавета Евна Мартынова үөрэппитэ. Ол онно уһуллаан, онно аан бастаан би фольклортан наҕаладахпыт чабырҕах, оһуохай, тойук. Онтон хаҕалаан, сценаҕа били бастаан үөрэнэн, онтон сценкалар, спектакльлэр, онтон Бэрдьиэстээххэ сааскы Таммахтар диэн күрэх баар этэ. Онно мин ыллаабаппын бо. Да фольклорга кыттыахпын Ол эрэн конференция күрэҕэ диэн туспа баар этэ. Онно таххан бэйэҕин билиннэрэҕин Хоһоон ааҕаҕын, саасаайыны кэтэһэҕин, билии сылаар. Оннук баара билигин сааскы тамақтарга кыттан гран-при буолан билии сылааҕын. Онтон Даниловскай ааҕылар бааллар этэ. Даниловскай ааҕылары кэтэһэҕин, хоһоон ааҕаҕын, дорбуччу. Эмэн Петрович Данилов хоһоонун оннуттан эмиэ. Ол хоһооҥҥо дөйдүгүн да? Быстах кылгастык.
Балык куола балыкчаат. Ону ону билдэхпитэ. Онно кыйбытым уонна республиканскай Даниловская ыларга хаамы улахан Даниловская ылар. Ота кес тылы хасыдаахпытым. Ону ол республиканскай Даниловская ыларга Хомус лирика, хомус поэзия. Эти курдук хоһооннор аһаран онно хомус фонна Августин Николаевна таһакалы таҥастаах. Э, бэрдьэгэстээхтэр балаһал баккатье. Онда Эн төрөөбүт дойдун горный алуха бэрдьэгэстээх. Аха, төрөөбүт дойдун ахтанаахықа туох биллэр көстөр дьоннордоох хотуй. Мин икки хыл болла бэрдьэгэстээх Горнайга бастыгыбын тиийбитим. Уонна наһаа сөбүлээтим, уонна айылха төһөптөбөһөрө, дьоно сэргэтэ, олох Бодоруйньабар Любаҕа тиийэн олох утуйабын, наһаа анньынабын олох. Аһаа, сорох ийгэ билими сорохтор ылымматта, били ыарахан баайда киһин киһи атаан туйбаат ин. Бэрдигистаах онну былырым манчаары сылдьыбытым. Мэҥэлэр кыайбыппыт, наһаа үчүгэй тэрээһин төрдүк таһымнаах онна. Э, чугас баай турар, Суолгут иискит үчүгэйэ. Суолбут өссө асфальтбыт өскө чугаһаала. Өскө чугаһаала.
Аха, онна олох Шөп аҕай дии, чугас болан, аны дойдун тунан кэсээхэ.
Дойдум мунтан ааттаах дьонун эттэхпин бүгүн бүппэппин булла дии. Олорон холобура мин Баччы манна хас даҕаны элбэх мин оҕо сылдьан билим аны туох этим. Туох эрэ хаҥаны бэйэбэр көрдөоммүн, онно баран үөрэн тугу эрэ оҥоро сатыыбын, онно баран тугу эрэ гына сатыыбын, тугу эрэ гынабын, тугу эрэ гынабын да ол иһин улуу маннык миигин үөрэппит учууталлар такайбыт уһуйааччыларым элбэхтэр буолла дии. Ол иһин холобура быһаччы бу кини эрэ эгин диир кыымам хуох булла дии. Олох араас фактордартан. Ото холобур эбин
Чыкырдьыган бүгүн дьоммутун аахтахпытын олох күнү быһа олорохпут диэбит курдук, мин холобур ассоциациябын этиим. Дии. Холобура да, эйиэхэ ол интэриэһитий болу Горнай диэтэхтэринэ, миэхэ харахпар Дьулустаан Нагавицын көстөр. Хэп. Хата бэһэ көстүбүтүн боруобуна. Онна Августина, дии, эжибит олох билин, ха, шүкири кини таҥаһын Кэтэ иликпин, холобура. Ону иһин баҕа хайыахпыт эрэ, туора тэрээҥи миигин кэтэрдээбэбин. Онно олох бэрт туспа энергиялаахтан күүстээх киһи булла. Контоевтар. Уонна ким били баһылык, хаҥа баһылык булла ким Тикиянов. Маҕарас. Маҕарас баһылыга. Ити ити кини көстөр. Тоннен онно Ника. Это не обсуждается валлаһы диэн кудыган быстыгынан. Оттон мен холобур дойдун туһунан ааттаа диэтэхтэрэ хас этэбин. Hemen Хапырында дилаттар. Аабатар аха Августина Николаевна Контоевтар онун аарытыбын. Ханна да оһох аан дойду үс чемпиона биир дьиэ кэргэҥҥэ. Этиҥ эрэ ханна ханна баарый? Горнайга баар дии. Икки бииргэ төрөөбүт народнай уһуйааччылар ханна бааллар диир. Ханна бар? Горнайга бааллар. Народнай уһуйааччылар. Аты кими мээнэ бутах буллайга. Хатыны ини кимере хин кимере үөрэтер гине битэ дучинчи еще байе. Лан көрдө. Афанасий Осипов художникпот. Утону кенете дien баал интервьюлар бун хаяр эре. На үчү иди, олох мечтаги, еще ба тиен тугун ис тугун хөп махтал онна эн кырдьыктыы театр эстрады үлэлии сылдьыбытын да эбэтэр кэлэҥҥин ити таах ити ким диэн күө дьаҕа кэлэҥҥин ыллаан эрэ барарытын дуо оо
мин үлэлээн буллаадиаан бастыан театрга киирэн мин артыыс быһыытынан киирбитим эмиэ улахан кастинг ааһан киирбитим олоҕун тухары кастинг эбит кастинг аhaa ылаллар эбит
баһалар баһалар Филиппе Ол хахха күһүн аайы маннык эдэр талааннары көрөллөр этэ. Онно кэлэҕин, онно Катяны аһаан кимэр ылаллар. Онно кэлбитим. Онно кэлэн бараммын чабырҕахтаабытым, ыытан көрбүтүм. Онно Баһылай Баһыс Филиппов не буолуо лыахха диэн ыллат. Бастаан договорунан, онтон тунат наш штат, онтон Уочаратынан баран иһэр бэрэ туох диэҥтэй бастыҥа разряд диэбит курдук да оннук иккис буолаҕын онтон маастар болонто ведущий маастар буолаҕын ведущий маастарга диэри холобура улаатаммын саха республикатын культуратын туйгуна буллаам дии үтүөлээҕэ болар
сүтүдүөлэҕэ бэт бэт баар күүтэрэ болайы
Туох курдук театр эстрады кистэл буолбатах оттон манна биһи кырдьыы кэпсэтэбит мин бэйэм ханаамын эттэхпинэ хандаҕ эрэ закрытай баай дии

ол эйгэттэн бастакы хардыыны эн оҥорбут курдук буолаан буллаа диэн. Олор мен атын ырыһаттарын кимэн ыңырбакка олоробун. Оны холобура ти үчүгэй баатик эһиги билиигитин жаңа тархата олох бары кыхтахта бары хамаажыр олох звездалар булаа диэ. Диэ курдугун инстаграмга көрөбүн. но манна катаан эмиэ бары дьон алтыһыан баҕарарыгар холоро кинилэр билиилэрин кинилэр хатабылларын шөбәдүк упаковкалаан дьонго маны тархатар киһи хака херен дьоно хайдарыгар өсө күүскэ барыйта буллаа диэ Эстрады ядра туох буллади, профессиональный артисттары түмпүтсир буллади. Онтон ону тэҥэ эти атын театрдартан уратыбыт диэн холобура бэйэм көрүбүтэн да эстрада артыыстара хас биирдии киһи барыта бэйэтэ театр булла ди. Вот. Бэйэтэ театр тоҕойдакка тоҕойдак хас биирдии киһи бэйэтин туспа имиджевай подходунаан бэйэтин куолаһын, бэйэтин аудиториятын буларыгар туспа үлэлээн кэллэҕэ дии инники сылларга. Ону хас биирдии сулуһу, хас биирдии тугу барытын биир туохха мунньан, ону барытын хоһ оҥорон кэбиспэккин. Хоһко, оҥорон наадата да хоһ. Наадата да хоһ. Наһаа үчүгэй ол. Ол иһин бэйэтэ туспа спецификалаах театр буллаа. Наһаа үчүгэй. Аны билигин репертуарный театр буолан ол сулустар билигин атыҥҥа үөрэннэннэр спектакль бэйэтэ турар дии ол эрэн нарукка тугунан чугаһый диэн этэбит тоҕо итэк тугунан чугас театр ол биир артыыс бэйэтин аудиторията онно биэрэр

конечный результатын эрэ көрөбүт булаҕыны. Миэхэ мин ис кухняны иитаһатыбын ити. Холобура бу хайдах эрэн хаачыйда саҥарара, кини хайдах хоһоону хоруйар, миник иэйиитэ киирэрин туһунан, игин үллэстэрин маннык курс гына ник үчүбайдык үллэстэн онно көмө оҥоруохха хөбөбүт диэмин бэйэм көрөбүн, онно көмөлөһүөххэ хөп диэн, онно оччоно дьоннор эмиэ аллы этилер булаа дии. Били звездалар көрөн бараманы быардар олорам олорбатын көрдүм. Мин эмиэ Туор баар диэбит курдук. Итиннэ айар коллектив эмиэ үлэлиир хептоҕо итиннэ туох чөй баҕайы туох аһаҕаламмыта. Бу маннык канал нөҥүө истин кэпситии диэн маннык Мария Герасимова Анастасия Готовцеваны кытта аһаҕаламмыта. Э, Оны көрөр онно А, Анастасия Готовцеваны дьахтар быһыытынан арыйаҕын. Во, наһаа Кини үчүгэй. хайдах аҕалаабытын туох көрсүбүтүн. Ох, көрөлүм. Күө-дьааны көрөбүн, барытын көрөбүтүм. Ол олох үчүгэй. Киһи сынньалаҥ. Вот, сынньалаҥ олох.
Ол Онно ону уладаллар. Олох онно просто дии. Хаамайынан ыллыырын онно күлэрин иһиллэр диэбит курдук. Наһаа үчүгэй. Ол блин, тухон күүскэ бэккэ да куйдаатын киллэрбиттэр имин эйигин бил. Атын киһи эбитэ ол энник эн киһи күлүүтэ хоҕа хаҥардахха даҕаны күллэххэнэ киһи күлүөххун баҕарар диэбит кудук тигэн үчүгэй оннуттан бастыкы трудовой книжкаҕар туох диэн суруллан сылдьар эйиэхэ бастыкы трудовой бар кинрадио а ведущая эфира ств радио кин радио диэн

ФЛФ журналистика халаата барыларын мунньаммын кастиҥга барабыт диэтим элбэххата ким баҕалаах оҕолор хака халаата буллаа дии дьэ онно кастиҥга тиийдим Лариса Анисимова өссө хас да киһи олороллор киирдибит би би киирдибит бэйэбитин кэпсээтибит ону кэпсииллэр хайдылар хайдах хайдах диэ ким эрэ ыллыыр ким эрэ тугу эрэ гынар дьэ бар элбэх киһи олох элбэх киһи Арай киирдибит, киирдим аны кэпсээтим бэйэбин кэпсээтим, хайаатым, онтон анекдотта кэпсээрэй диэри. Арай э ол хахха өссө мин туохха үлэлии сылдьабын НВК-га, МТК-га били корреспондент быһыытынан. Арай э, ону этэбин. Күндү көрөөччүлэр игин диибин онно. Бара дьиэҕэ олороҕун ээ игин дииллэр. Аха. Күндү көрөөччүлэр игин диэ саҥардым араадьыйаҕа олороҕун ээ диэн били импровизацияны көрдүлэр. Да, да. Араадьыйаҕа олорон. Күндү көрөөччүлэр, тоҕо көрөөччүлэр диэтим мин эһигини көрөн олорор курдук саныыбын. Иннибэр микрофон да баар буоллар, мин харахпар тыһыынчаннан киһи миигин истэ олороро. Хас биирдии киһи тутта-хапта, ким эрэ үлэлии, ким эрэ сынньанал, инник диэн хайаапа. Burası böyle kündüsteçiler diye tahmin de bunlar. Nolog
онтон испиэһэккэ киирэ хаалбыт. Ол курдук Хас киһи талбыттара элбэҕи хокколу. бастакы хастааппытыгар
долгуна Тася Андреева, Олаха Брин Васильева, Арылхан, Петя Константинов, Тимур, Саша Бадмажапов, Андриана, Татьяна Андросова. Кими муннумунуй, өсө басыга. Георгий Белоусов, Мичил, Олохха дьайти курдук уонна өссө били ыйыллыбыттар бааллар ити биһиги үлэлээн хаалбыт онтон бастыкы киин радио хастааба дьа үлэбитин хагалаабыппыт бастыкы радио булла ди это олох ычча да радио да да олох долгуя долгуя астына астына түүннэри аны мин уопсайтан үлели барабын

хайаан даҕаны били учуталлар буолбатах бахтердар кытта били араас киһи сабыналар ахарба оннук онно үлэлээн мин бастакы хамнастарбыт хамнаһым онно дэ үчүгэй ханна бараатын
өйдүүн ду оо бастакы олох өйдөөбөппүн тоҕо үйдэххэ ахалыкка боло студенки ата туох били судьяны сыдьан отличник этим онно буллаҕына повышенный себе наһаа аччыктаабатах эбиккин онно старостабын сүбэбиэс бырыһына биллэр этэ онтон өссө туох буолбутум председатель факультета профсоюз председателя буолбут онно биэһэн бырыһына биллэр ол иһин сибиинньэм лапа киһилии этэ холобур аттыттан кытта ол иһин үчүгэй өссө хамнастаахпыт

Эйиэхэ, эн санааҕын? Таптал диэн
Таптал диэтэххинэ эн тугу саныыгыныйыттын диэн буолар быһыпка ыйытыхха.
таптал диэн оттон киһи ахтыһар, киһи күннэтэ кыһаллар, киһи олоҕун бу киһилиин өрүүтүн көрөр, кэрэн-харан кытта оҕо дьиэ кэргэн диэн былаанныыр уонна былаанныыр эрэ буолбатах күннэтэ саныыр бу киһим туһугар тугу эрэ үтүөнү сырдыгы оҥорор олорор диэн өйдүүбүн. Оннук киһи Маннык киһи оһох.
Онно биһиги били маннык бу тыга сылдьар творческай дьоннор ыал буолаллара да туох оҕо сытыы дьиэҕэр олорботун да буолуо, үксүн олох хас ити киэһээҥҥэ дылы хас тиһиринэн үлэлиигин дии, онон инники өйдүөххэ наада буолла өйдүүр кыыс диэбит курдук дии. Онортон Күндү Сахабыт сирин кэрэ аҥардара.
Биллэрий?
Эт ох охсук хаҥыратахпын булла дии. Итэх олорен куолаһын интинник олох үөрэнэ динник туу. Били дикторскай улларатаҕан динник. Уже эн бээн даҕаны өйдөөбөккөөн официальный концерга атыннык хаҥараҕын, шоугар атыннык праздника диэн курдук. Онтон
мунньахтарга ты. Олох атын.
Бэм хаддах аңарабыны. Күндү Сахабыт сирин кэрэ аңардара. Эһиги хаска ол курдук бу кирбит тахсыбыт, истиҥ, элэккэй, туохтан да куттаммат, бириэмэтин сөпкө аттарынар, көрөргө курдук элбэҕи аһаабат, бэйэтин көрүнэр. Аһа, ол эрэн эһиэхэ баара баарын кырдьыгы этиэҕэ, эһигини таптыаҕа. Ытыс үрдүүр илдьэ сылдьыы Баҕарар буоллахытына, бука баһаалыста комментарийда телефоҥҥут нөмөрүн суруйарын, эриэн тиийэхпит, онно мин эһиэхэ свиданиятын тэрийэн биэриэм. Диигин да, наһаа чээдьи. Чэ, титини таарыйан баран, эн мин бастыгы хаайбыбар тамадылы кэлэх болан бараҥын кэлбэтэҕин диэ. Бәрэ. Ахса, ахсаар гынна бу. Ас, мин ол иһин ыгырбыдым эйигин. Китиһинчэ 11 хыллаахаллаа дии. Холобур, оннуттан э, тух диэн эти хаһыбый тэмен араҕыстаҕым дии. Тыл да буолбатахпыт. Ол эрэн үчүгэй дьиэ кэргэн, үчүгэй уол эрээри били бэйэ киһитэ уотах буоллаанньы бириэмэни бары олорбокко арахсар эрдэ арахсар үчүгэй дии саныыбын. Себо миэхэ эрэ уотах эрээри өтүн бэйэн олох били арааһынай буллаҕа дии холобур мин араах баа буолбута холор баҕар массыынан сатаммата улаа инник

Эйигин били ыыппаттара буолуо дии. Аха. Оннук эмиэ буолуо. Аха, холобура биир өттүттэн көрдөхө. Биһи буланна били. Аха. Диибэтэ. Аха, били Тен опса биле хатамма толокко туох боллаганы киһи бээтинен биир өттүттэн көрөр дии. Холора энче о хатаммада барбатым там ну манны киһани на самом то деле бу жоннор арсылары билен билен турар булар дии курдуттун үөһэлерге да онна эйигин били эн ыыппыт дьиэ кэргэттэрин арахсыбакка олороллор буллаҕа дии. Ол именно ол оннукка анаммыт киһи буллаҕын дии. Ол иһин баҕардар били ол иһин баармия кэлбэдэ. Оннук Токуйдаҥ ол иһин атын өттүттэн ниме көрүөххэ наада диэн эдэбин. Дьоннор оттон өйдүөхтэрин наада буллаҕа дии Оччолор эттэхэ аха оннук кыратык оправдаайдаан көрөҕүн оннук бээбит аха оннук толору дьиэ кэргэттэр оннук холобура оннук дьиэ кэргэттэр бааллар холобура билэр оттон үчүгэйдик олороллор эмиэ бааллар эмиэ бааллар буллаа дии онтуттан уопсай дии тамада тугун үссө ырыттахха мен холор икки тыһын салта халлаахта тамадалыбын олор эм байына билиһин основной үчүгэй бата кырдьа миэнэ була биле тинник туох киирдэҕинэ диэбу курдук сеп аха ону буллаҕына хайдаҕай биле

Эн ыытаҕын онно бүттэ биһи аһыһы олоробут диэн болбот буллаҕай дии. Ол өттүтүгэр били холору организаторы били бааллар игин дии. Онно сүбэ ама чек-лист диэбит кэллин. Ол сайынын хабайба юбилей түрэ күнүморга тэрийээччи тениме эппиэтинес наада булла диye. Чөсүрдүк таһымнаах болар булла.
Онно холобура оннар маны түгендер бар булаачылары. Тыл тыл этээччигитин олох эрде суруйун диибин. Тыл берер дьоҥҥутун. Ону уонна бэчээттээн аҕалдын диибин. Сөп ким кэнниттэн ким. Кэлбэтэх дьону сотуохпут, барытын уруйан кэбиһин диибин. Ол эрэй буолбат. Илииттэн суруллаҕа бассан туран сыһаа ааҕыаххын сөп. Вот, бу жердere.
Арыт уруйбаттар. Ол ханна баарай, абаа баа баар, уоҕа битти, уоҕа битти, олох наадыйбаттар онно соппекка хоруйан биэрэллэр бааллар. Үбүлөйдүү олорор онно соппекка хоруйа кэл эрэ, бэ ыл бу диэн. Олы холобура

Ол онно барытыгар холобура кыһамньылаах. Диджейга астаалбата Хоох аны элбэх тэрийээччилэр, браһыни оҥорооччулар тыыс-уус оҥорооччу. Диджей улахан наата уох курдук оҥороллор. Улахан бырыһыана барыта тыас-уус аппаратура үчүгэйтэн тутулда. Ону олох баһыччы өйдүөххэ наада.

Ыытааччы тыаһын-уоһун эбиһээтинэ уонна бу ааспыт нэдиэлэҕэ арба отон экономиялаабыта уонна билэр киһитин ыҥырбыта диджейга аппаратура саал кииннитэ ону холобура дьаҥс киинин ылбыта хаастаах киһи буллаа диэ оттон өйдүүбүн оннук эмиэ буолуон сөп ол эрэн аппаратураны компьютер кытта доҕордоспот киһи эбит. Уйун холобура флешка аҕаллахха бэс мүнөтүнү быһа холбоон ырыһыт кэлэн баран ырыһытын иккис ырыһытын хоппур онно онну бэйэм сүүрэн кэлэммин оннук эмиэ табыллыбат была дии. Ону эмиэ бырааһынньыккан хайдан гороххун баҕараҕын

ыалдьыттар цер-туом барда, ыалдьыттар олордулар, онтон эһигини олордобут. Холобура. Оччоҕуна эн дьиэҕэр ыҥыран бараҥҥын. Бээн олорон киирэн баран. Олорон киирэн барбаккын диye. Ыалдьыттаргын бастаан олордоҕун, онтон олороҕун диye. Ол курдук эмиэ ол иһин оннук итинтэн аҕалаан холобура эһиги фитнестээх буолаҕыт диэн, Уонна тыл этэр дьону исти. Наа үчүгэй баайбалааччылар баардылааччылар. Олох тыл этэр дьону бу энергетика буллаа ини. Туох баар ити тыл күһэ, баҕаһынаа бастыҥа, үтүөйтэ барыта тиэргэр олох болҕойон туран истэллэр. Аны аймалҕаннаах үбүлүөйдээх эдьиийдэр баар буоллар сөп. Олох бэйэлэрэ тэрийэ дьалып үбүлүөйдэригэр эмэ тыл этэр истибэттэр. Ол туран оо ол столга тоҕо эрэ кэлбэтэх эбит. Ону дьаһайа бара тыл этэ турдахтар деген онну буолума канада холобура интириэп. Холкутуйа алгыһы истэн ары аны биир хабайбаҕа баар этэ. Лоха гынова 205 киһинэ. Кружала. Ары тыл этэ турдахтарына оҕолорбут туран бара аллар. Хахан да бардыгыт диибин бу. Невесте жарко стало. А, а что так можно, девка?
Этиэххитин, тыл дьон этэн бүттэҕинэ бу туран барыаххытын, миэхэ этиэххитин, олох туох буоллаҕына диэн, да. Инники моменнар баар буолааччылар. Вот. Уонна бырааһынньык диэн бырааһынньык араас э, олох маннык чопчу сценарийынан барар буолбатах импровизация былаан бар да бұл бұл кэлиэхтээх бу бастыга сол баччаҕа бүтүөхтээх тугунан бүтүөхтээх иккис сол маннык аҕалыныахта торт баччаларга киириэхтээхтин онтон олох чопчу сценарийынан хаһан да бит да быраһанник барбат мен бэйэн хаарал ордохуна хаҥа дөөтүм дии мен эн мин бастакы вайбабар кэлбэтэҕин дии саныыр этим. Чэ этэххинэ биир эдьиийи наймаласпыппыт. Иккис вайбабар эмиэ кэлбэтэҕин. Икки вайбабар наһаа интэриэһинэйбитим. Мин бу эн хаҥар олорбуккар мындык хайаан көрдүм бэйэм төһөп тоҕо кыбыстыбакка икки вайбын арахсыбыппыный диэн кэпсиир буоллахха холор дьоннор биирдэ арахсан бараннар олохтор бүппүт курдук саныыллар дии Эр дьоннор биирдэ үчүгэй һоох илитин кыргыттар сөптөбөспөттөр миэхэ инньэн дьигинэн киһи бэйэтин киһитэһин биир баар онно диэн олох били ону позиционируйдубун ону кыбыстыбаппын холобура диэн ону ол гынан баран олох инсайт кэллэ дики хаан олордохо бэйэм хуай балабым ону көрдүм һө мин эйиэхэ били кэлбэтэх эрэ курдуһаныырытым икки саайба эмиэ кэлбэтэҕэ онно икки икки хуайба бар кэлбит туохтарбыттан били маннык тамадалартан Э, böyle дьоннорбуттан оҕорор этим. Ону буллаҕына Ho, маннык буолар күн кэлбэтэҕэ буолбатах хеп иккис иккис майба бар. Кэлиэхтээх этэ гынан бара чуть биир күн иннинэ биллибите диэбит курдук. Невдень хеп. Онно буллаҕына мин дьүөгэбин Антоева Сашаны көрдөспүтүм. Бастыгытын олоҕор тамадалаабыта. Онно Саид Григорьев. Аха. Саид Григорьев бастыгытын миховайбар тамадалаабыта. Ону ся кассаналлар иккис остуолга хеп. Бастыга столга буллаҕына күтүөтүм ыыппыта. Аха, тибилигин э, туох аттыбытыгар хо. Аха, Гаврил Куприянов, онно буллаҕына аннара уол өттүттэн иккилии тамадыта көр, түөт тамадыыпыта оригинальный бат. Хассар далтаала болбут хабабыт. Томпоға. Аха, ким да барбат барал ороллор, ким де тирбет диye курдуга. Оны уллан иккис остолу ол сайыта Сашаға ытын диир булам де. Ытын диибин хэп.

туохха киргизия диэн үшүбэн опытара нин кээн олох атыннык билиитара хэбилин онно бастыгы тугун онно били быраппар инник туох эренен хаябыппын көрбүппүттэн ха үөрэбин оннотон ата кырдьык оннуга битте вай олох тугум олох кырдьык олата кырдьыктыы тамада мээнэ бу өйдөхтөрүм наада диэн этэбин хөптөөх бу түстүүр киһини төптөөхтүк били ытылыннаана бije кэрген олох били шүйдүк олорор диэне

Эн санааҕар холобура туох диэн ыйытыахпын баҕарабын саха киһитэ кини кимий? Билиҥҥи үйэҕэ бу холобуртан бүтүн былыргыттаан ин диэн ыйыппаппын бу билигин саха киһитэ хайдаҕый тыа киһитэ вот
тыа киһитэ тоҕо диэтэххэ төрөөбүт дойду Ото дойдутун туһугар хата эрэ кыһаллар, быһаччы айылҕаны кытта ситимнээх дии диэн миэхэ олох Кэллэ. кэлэр аһа. Аһа. Бу олох оо, бары тыаттан төрүттээхпит буоллаа Мгм. дии. Холобура, куоракка төрөөбүт да оҕо, ийэтэ-аҕата, иһиммит Онно төрдүүлэрэ барыта. мм Олох быһаччы куораппын дэнэр киһи то баара буолуо гынан баран, аа, иһин биир төрдүбүт, туспут мгм тыаттан, онтон илистээх, мутуктаах Буоллахпыт дии. Мм. Блин, аһаҕа киһитэ, тыа киһитэ билигин Диэн эт мин, э, уопсайынан Мгм. кайыбына. Тыаттан төрүттээх, тыаттан сылдьар киһи аймаҕа да элбэх буолар, Аа. э, силиһэ-мутуга да киэҥ буолар, толкуйа да атын буолар. Мгм. Холобура, ол иһин били олох я городской диир дьону арый оо куораттар эбит Хотя ону үөскүүр эмиэхэ мен үөскүүр төрүтүн билбэт инде тоҕус эбит маннык кэннигэр маннык туга туга хуох эбит диэбит курдук аха оо диһаныгын но оттон Онтон киһи чуба кураку лааппытым, онтон мин бэйэм ньупабын, тотоп, холобу горнайбын, иин диэбит курдук хаҥарар, этэр киһи арыйатын буолар эбит.
Хааска уол кыра сыдьан, оҕо сыдьан, оҕо сааскар хайдах этигиний?

Ары улуска ары ыарахан тугу биэрбиттэрим. Хадаанньаны. Ону көрсүбүтүм. Ты кэпсиэм да. Улууска ары ону биир хыл Онно были максимально он балл был, но сылы бес балл быты. Хоссеп, тоқта, бастабы доға

үөрэнэ олоробутум олимпиад география би улаханнык үөрэнэбин үөрэнэбин улахан тугуму арай үөрэнэ оскуолатааҕы олимпиада кытталлар маннык ким ким диye арай миигин ааттаабата аттыбар олорор кыһы ааттаата миигин устар диһан элебин онтон онтон мен диибин чэ кытыр диэтэ беспин булла дигин чэ кытын диет Ырытык кыһыйда бола. Онно барды библиотекада кинигебайты ыллым маннык халлаан кү өйдүүбүн халлаан кү хактаах тоҕуон страницалаах бре халлын тетирээти ыллым онно конспект жарыктанным үөрэттим олох кыһалламын үөрэттим күн айы конспект ону билбэппин да биллим де үөрэттим үөрэттим де задача бэти оттаатым география бли шейна то то Блин, ол өйдөөбүт гынан баран, үөрэттим уонна кэлэммин ыллаҕаччы бастаан кэбистим осколубар. Онтон үс иһигэр ол аттыбар олорор кыыс киирбэтэ. Оо, диэн соһуйдулар. Онтон улууска кытынным. Арай улууска киэһэ эрийэр, били кыттан барабын. Саша, бастаабыккын диэй диир. Ха, диибин. Ээ, ди, онтон бастаатын диэн була иккис, онно гимназиялар кытта бииргэ этэ. Бииргэ буолар этэ М, географияҕа. айылҕа. Бастаатын диэн аны гимназиялар айдаан буолбуттар бу, бу педосколоҕата бастаата. бэрэбиэркэлиэххэ диэн хостоон документнары таһааран бэрэбиэркэлээбиттэр тоҕо гимназистка бастаабата диэн гимназия онтон оннук тэннээн барана первый второй месячникке үллэстибиппит ол оннук түгэнтэн хаҕаламмыта географияҕа то оо бастаан барда онтон кэлэр ылгар эмиэ онтон оннук оннук көрө оннук холобур киһиэхэ оҕоҕо холобура да ити эмиэ толчок булла дии киһи кыһалларгар итинник холобур ити кудут булла дии биле кыһыт кыһыттаҕа дии ол кыһыта сашен нашу игинен генерача кытын инедер аахайбакка сыддьаҕын буолуон эбэтэ билэ бин диэн баһыддыбытын онтон Бу тэбэн таһаардаайны. М. Онну баарда наһаа чүч Интеллигентная холобур Онно то холобура ол кыракый хааска ол били бу хааман киирэн аттыгар олорор оннан киниэхэ тугу диэнтэй? Тугу этэбиний да? Бу билигиҥҥэ билигин олоронгун ол кыра сылдьаргын көрсөҕүн. Онно киниэхэ туох диэн этэй?

bir онно кытаат диэмит. Киһи дьиҥин онно оскуола сылдьан олох үөрэниэн сөп. Төһө баҕар эбии дьарыктанан олох ылыныан хайыан сөп онно арыый кыһалын диэмитэ мин исэ быраас булуп маарардым дии. Кыра сылдьам олох кыра сылдьам. Онтон химия арыый ыарахан оҥосута миэхэ. Ону иһин били онтон онус кылааска арба

биир оҕо били бары тутарсан барбыттара хайабыттара онно мин төһөп диэн булла э онно барбатах буллаам диye артыыс буолар онно уже қаддер ондук өйдөбүлүм хоқ была арай тоқ болар биир оҕо үс ый болан баран үөрэнен бүппүт шепкинга месседе қабыт блин үс ый хитер оҕо наады диет

Тыла кылгас эбит боҕо. Арай Фомин аҥарбаат, Николаев аҥарбаат, онно артыттар олох эргиэ дьон кимин эргиэ дьон көрөн инник диэтилэр туга тойуга игин үчүгэй эбит олор итиннигин онно максималист оҕобун онно олох ардаргаччы атаҕын илииҥ тылыҥ кылгас дииллэр өссө тугун кылгас дииллэрий диэмин кэтээн турабын ата оннук ааспатаҕым туга

Ээ. Дии курдук тэлгэн. Аха. Өркөн баран билигин тон наһаа үчүгэй республиканник билигин халаячы онтон эми туохуллаадиэ оннук түгэн баар этэ онтон мигин онус класска туох диэн тэрли пресс центр тэрбилибите татаринова клавдия куровна диэн тэрбите оҕону туох диэн оҕону иитэр эбии үөрэхтээһиннэр дом пионеров аха онно арыйбыта онно дьэ статья хуруй да хуруй хуруй да хуруй кыһалын да кыһалын үлэ күһүгэ ырытаҕан эдэр хааска ырытаҕан кэскилгэ юность север ырытаан киэһэ аайы киэһэ кэлэбин он икки отуйум киэһэ түннүм мин хайаан да тугура хуруйуохтаахпыт

тохтор. Ол иһин холобур уже журналист буоларга олох баҕа күүстээх. А то лиһин стресстаабатах болаан дии. Артыыс киэнигэр билэрдеттен маҕарбатах диэби кудута. Оннотон Оннар бар ол артыыс киэнигэр буоларбар мөҕүллүбүтүм. Баһылай Тарысхал күтүөтүм этэ күтүөтүм этэ булдаа дии онно кинилэргэ наар түһэбит покоровка ону этэр этэ артыыс буолума саша туох буол диир этэ точно наукаларга бар диир этэ точно наукаларга инженер бол диир этэ бу хаха сирин кэскилэ бу инженердарга туохха хатар диэн миигин хайыр этэ Дии. Ону киһитэ айар айар кутум Бэйэн айар кутуҥ айар чирбиэр баһыйдаҕа дии. куттахан кэлбэҕэ. Оннуттан билиҥҥи оскуола оҕолоругар аһаатын эн тугу сүбэлиэн этэй? Олору билиэн олох аныгылыы оҕо. Отон атын профессиялар элбээтилэр, ити мотивация өттүтүгэр. Холобура, эн сатаан туттарбаккын эгиэҕин, билбэккин ииниэн мөҕөр учууталлар эмиэ бааллар. Аһаа дии, үгүстэр кинилэр. Ону холобура тугу хайыаххыный? Кинилэргэ тугу тиэрдэниэй оскуола оҕолоругар? Оскуола оҕолоругар тугу баҕаралларын, дьарыктаналларын иһин биир дьарыктаныахтарын наада. Холобура, билиҥҥи оҕоҕо телефону көрүмэ диир сыыһа. Оннук. Аһа.
Компьютерга өр олорума диэн мөх да мөх эттээт бу олох ирдэбилэ. Оннук бу. Билигин олорор, олорор, көрөр Ол эрэн оттон Сибиир көрдөөн олох олорума диэбэккин Сибиир олорор
туһалааҕы олорор олорор
уонна туох эрэ оҕо холобур интэрэстээх буолуо ону хайҕаан хайҕаан интэриэһин эбии манна көбүтэн иһиэххэ бэҕэһээ холобура о историяны интриһиргиир оҕо эбит диэн баран умнан кэбиспэккэ ону хайыахха хасыҥҥа урумуххана төрөппүт быһыытына хасыҥҥа били уурар баар тутатына бу интэриэһин тардан өссө эбэн сайыннаран яулин Оҕолор тугу баҕарбыккытын, тугу интэриэс, интэриэстээххитин өссө бэҕи көрөн иһин, аа, онно дьаныардаахтык э, кыһаллын. Уонна та- кыратык киһим биир м, кинигэ ааҕыахха наада. Аахпатах баалаах ини. YouTube YouTube Эн үчүгэй ааҕар көрөргө буолар. мин ааҕар Эн гынабын. ааҕар буолан YouTube суруйар.
YouTube о, үчүгэй барытын истэ көрөр олорон кып кыратык даҕаны бириэмэ остуоруйа буллун, ааҕын, ол олоххо хэмбит дохал. Холобура, кинигэтэ ылын, кылгас-кылгас кэпсээннэрдээх, улахан шрифтаах. Улахан шрифтаах, кылгас-кылгас кэпсээн. Оны ааҕын, бастыы кинигэ баар. Онтон интерес, бастаан хагалаан эрэ, онтон дьэ баран иһиэҕэ. Онон кыратык да буллар, кыраттан хагалаан кинигэтэ.

дьиэ кэргэн сыһыаннаһан олохтуохха наада. Холобура, диһаныыбын мин, холобура, дьиэ кэргэн хайаан даҕаны ото баҕар киэһэҥҥи халыкка бары олорон эрэ кэпсэтии баар буолуохтаах дьиэ кэргэҥҥэ оҕо ситии аха уонна бу хаҥа дьиэ эдэр ыаллар осынан дьиэ кэргэн традицията диэн баара оҥоро хатааһыҥҥа Холобура, холобура туох эрэ бырааһынньыкка барааһын, бырааһынньыгы тэрии, бу холобура биһиги традициябыт. Ийэбит төрөөбүт күнүгэр биһи холобура былырыын ата аҕыйах хыл буолла. Ийэбит төрөөбүт күнүгэр традиция бу оҥороммут тохсунньу уонахсыс күнэ. Онно үтүөнү барабыт. Туохха? Ойбоҥҥо били. Ээ. Daha крещенный да буолбатахпыт эрээри били ойбоҥҥо киирэн ылабыт. Ээ. Дии тугуна. Ылзаманта кимиэхэ кэббитэй? Кыргыттар киирбэттэр, кыга уолаттар холобура. Группа поддержки. Аха.
Ағам күдөөтүм, мен барамат. Кими диэтэй? Аҕабыт аһа онно бараммыт ыраастанан хайаан. Онно бары дьиэ кэргэннэн барабыт, бары ужинан бараммыт. Онно бараннан. Колом итинний киин курдук Кыракый даҕаны дин. Торо оҕо бырааһынньыгар тугу эрэ бэлэхтээһин дуу, туох эрэ дуу, тугу эрэ маннык дьиэ кэргэн туга диэн. Чэ, чоҕуна ити инициатива наказуема диэчилэрбит курска били үөрэтиэхтээх, үшүөтүк саҥарарга, били булааннааппыт таһынан Оччоҕуна задание оҥортаатыбыти, ситуарити ити тугун киллэрэр эрэ туохха оҕолорго били дьиэ ити курс ким үс неделя болар дии. Икки неделя былааннаабытым онтон лааҕырдар баты үс неделя болаллар, привычканы сиби биир күн устата оҥорун дииллэр, онно экспертарым элбээн хааллыгыт. Ол иһин ол тугун толкуйдаар. Олоро бу үс неделя иһинэн эн холоро ханныгыр күнгө туруоҕун, ону бу бүтүөр дылы туора традиция уже биир традицияны киллэрэллэрин курдук. Киһи киһи бээтигэр эмиэ традиция киллэрэр. Холобура, бу күҥҥэ тугу эрэ гыныахтаахпыт, туох эрэ остуол тардынан бараммын, тугу эрэ хииһиибин тугу эрэ көрүөхтээхпин. Холобура, дневник даҕаны, холобур, традиция баар буоллаҕына киһи холобур. Маны искра үөскүүр буолла дии. Олоххо энергия, интерес диэбит курдук дии. Аха, оннуттан улахан махтал Хаска ол ыҥырыыбын ылынан кэлэн бу атах тэпсэн олор. Бу маннык түгэн аһаҕастык кэпсэтии, кырдьык туһунан кэпсэтии наһаа тиийбэт буолан эрэр. Ол иһин бохоллор бу проект толкуйдаатым уонна бастаан курс спикердэрин быһыытынан сөбүлэспиттэр онно бу биһи оҕолорго анаан үөрэх уһулуохтаах этибит отон мин дьонум били кыахтара таһымнара үрдүк буолан онно бу элбэх дьонугу биллин диэммин опса ютубка тахыаҕа оннооттон бу үүммүт икки тыһыынча бу кэлбит үс сылга биһи дьоммутугар эн тугу баҕараҕын
Баҕарабын бу эмиэ наар үөрэнэ сылдьабын диэбиккэ буолла да билигин эмиэ кэтэхтэн үөрэнэ сылдьабын сөп руководитель театра режиссер диэҥҥэ онно холобура ол онно бу холобура үчүгэй баайдык хайа баҕар ханна баҕар куһаҕан герой диэн суох дьигинэ айымньыга да баар куһаҕан герой ону эн хайыахтааххын оправдайдыахтааххын тоҕо манныкка тиийбитий кини диэн ол иһин бэйэҥ быһаарыны ылыахтаах тоҕо куһаҕан кини буолбутуй диэн урут үчүгэй оҕо төрөөтөҕө диэн онтон тоқтоох эрэ тиэттэҕэ диэ батта ол иһин киһи киһини өйдүү сатыахтаах киһи киһи балаһыанньатыгар киириэхтээх бу диэн ыҥырабын бу бэйэ бэйэҕэ уонна харыстабыллаахтык сыһыаннаһыахха бу уустук кэмҥэ

оччоҕо барда табыллыа
эн кырдьык бу мин тархатар иккитин кирихинчи он аҕыс сылтан эгди диэн тугун билэҕин дуо эйиэхэ эппитим дуо этэ иликпин дуу хох баһалаахта ис хоһоонун бу түҥ былыргы умнуллубут тыл эгди буол диэн дьоллоох кэрэ олох үрдүк тосхоло өрө көтөҕүллүү инники буолуу кыайыы түмсүү хайдыы болаата киһиэхэ эгди буол диэтэххинэ итини барытын биир Икки тылынан тирден биһаҕан. Аһаһа болата. Ол иһин биһиги хас көрсүһүбүт бүтүһүгэр иккиэн тэҥҥэ дьоннорбутугар наһаа үчүгдүк көрбүттэрин иһин көрөн бараннар комментарийга бэйэлэрин ханааларын аһаҕастык суруйуохтара дии ол онну баҕаран туран онно бу тугу күүскэ тархатыахтара элбэх киһи өссө көрүөҕэ оннуттан элбэх киһи эйигин атын да өттүттэн баҕар арыйыахтара бэйэлэригэр туох эрэ хайыаҕа оннуттан сатаннаҕына бile эти онлайн өттүтүгэр эмиэ ити маанга гиэйэбин эн эн сатабылгын эмиэ еще батын онньук упаковкалаан дьонго тархатыыга эмиэ үлэлэһиэхпит холоро тэрилтэбит арылынна онна тоол өттүтүгэр көмөлөһүөхпүн баҕарабын эн мин туохпун өйөөбүккүн иһин диэн ол иһин инник диэн туран күндү көрөөччүлэр сахабыт сирин олохтоохторо үүммүт саҥа сылынан эһиэхэ эгди бол